Insellmulkom, dan huwa t-triq tagħna u llum ninsabu fi triq il-bajda u s-sewda f'Wied il-Għajn. U aħna ma nafux x'inhi, imma n-nies ta' Wied il-Għajn jafu x'inhi l-bajda u s-sewda. Amanda, inti minn Wied il-Għajn? Iva. Ġieli smajt biha l-bajda u s-sewda Wied il-Għajn? Le, qatt ma smajt biha. Qatt? Qatt. Ġieli smajt bil-bajda u s-sewda ta' Wied il-Għajn? Bajda u s-sewda? Dik hux imkien 'l hemm fuq? Eħe, ma tafx x'inhi? Iż-żona jgħidulha hekk. Sa naraw. Thank you. Il-bajda u s-sewda x'inhi? Il-bajda u s-sewda sinjali jew? Sinjali. Eh, biex ma jitfawx il-għażel il-ġewwa aktar minna. Biex ma jitfawx? Ma jitfawx ix-xikpa l-ġewwa minna aktar minn ġewwa minna. Tajjeb, thank you, sieħbi. Rek tifhem int, eh? eh. U meta n-nies ma jtukx dak li trid, issaqsi lis-Siri. Hej, Siri, Hey Siri, what is black and white? Black and white images combine black and white in a continuous spectrum, producing a range of shades of grey. Would you like to hear more? No, I don't know. Ħa ngħidlek għax il-Google kultant iktar reliable. Mela, bajda u sewda fejn il-baħar tfisser illi jekk kun għaddej b'xi dajsa jew nkella vapur, hemm xi ħaġa li hi perikoluża, jiġifieri jista' jkun li hemm sikka. U fil-fatt faċċata fejn l-eks ġerma kien inkalja vapur. Fit-23 ta' Settembru tal-1969, eżatt bħal llum, riħ daqsxejn qawwi, kien inkalja vapur hawnhekk, fuq dik il-biċċa blat li hemm fejn l-eks ġerma. It-tanker il-Grieg Angel Gabriel kellu 50 persuna abbord u persuna minnhom tilfet ħajjitha f'maltempata li damet għaddejja ħamest ijiem fejn inqerdu ħafna dgħajjes, speċjalment lejn San Pawl il-Baħar, l-Għadira u San Ġiljan. Dak iż-żmien Wied il-Għajn kien għadu post kwiet ħafna. Fil-fatt l-unika bini fl-inħawi hawnhekk kien dan it-torri li qegħdin taraw warajja, it-Torri ta' San Tumas. U dakinhar tant kien maltemp illi l-J-Land li kien joffri servizz bejn Malta u Għawdex kellu jiġi sospiż minħabba li kien hemm diffikultajiet ehm, fil-faċilitajiet tal-irmiġġ. U fl-ibħra territorjali Maltin għerqu bosta vapuri. illi kienu traġedji, imma fl-istess ħin illum il-ġurnata, grazzi għal dawn ix-shipwrecks tajjeb li nsibu fil-qiegħ il-baħar, it-turisti u l-buha dasa jiġu apposta biex iżuruhom u llum Heritage Malta qed tieħu ħsieb ħafna minn dawn is-siti. Mela, il-bajda u s-sewda Bħala sinifikat mhu xejn grandjuż għall-baħħar għaliex dik il-bajda u s-sewda fejn għandi l-pointer qed qed juri għalkemm huwa żgħir li huwa hawnhekk, dik hija punt ta' referenza għal Transport Malta min-naħa tal-Maritime. Però li nista' ninfurmakom biha hija li inti u ħiereġ mill-bajja ta' Marsaskala hemm special mark jew marka speċjali li tindika l-200 metru mill-kosta. Dawk il-200 metru mill-kosta inti ma tistax ikollok veloċità akbar minn għaxar mili nawtiċi. Minnha 'l ġewwa peress li inti dieħel ġo bajja, trid tidħol bil-five minnha minn hawn 'l hawn ten knots, alright, minn hawn 'il barra għal 200 metru mill-kosta xorta tibqa' bil-ten knots, barra mill-200 metru mbagħad tista' żżid l-ispeed kemm inti trid. Eżattament. U eżempju qed nara dik il-ħaġa ħamra hemmhekk, dik x'inhi? Dik hija lighthouse li qiegħda mal-breakwater ħalli inti u dieħel ġol-port iżżomm il-port side tiegħek, in-naħa l-ħamra, ma' dinha l-baga. Naturalment, inti u dieħel dejjem trid iżżomm fuq il, kemm jista' jkun, fuq l-istabet side, ħalli min hu ħiereġ qed iżomm fuq l-istabet side. Eh, ġifieri għandek il-lanes ukoll, ara. Eh, żgur li għandek il-lanes, inkella kulħadd jagħmel li jrid ma jaqbilx. Allavolja l-baħar kbir, xorta trid toqgħod attent. Speċjalment il-baħar qed jiċkien Malta bil-kwantità ta' dgħajjes li qegħdin jiżdiedu. Għaldaqstant huwa importanti ħafna li bniedem ikun aġġornat mal mal daw is-sinjali ta' bħala bagi, min iċedi lil min, trid tkun taf kif iġġib ruħek fuq il-baħar u nużaw il-baħar biex, waħda nieħdu gost għax għalhekk ħerġin, tnejn ma ntelfux il-gost ta' ħaddieħor għax ħaddieħor irid jieħu pjaċir bħalek. U dan il-post, speċjalment fis-sajf, ikun miżgħud bin-nies jagħmlu l-barbecues, min jom, min jistat, huwa post illi jekk inissillek il-ferħ. Però ħabib tagħna wkoll li forsi ma jnissillux daqshekk ferħ meta jisma' l-kelma bajda u sewda. Kif int, Cliff? Jena mux ħazin, grazzi Sande. Oh, Ta' Daniel. Il-bajda u s-sewda xini klif għalik? Jena il-bajda u s-sewda ma' kelli 16 sena. Kelli accident, kelli kienu għamlu parti tal-birthday. Kien surprise. Fil-birthday? Iva. Ah, U dak iż-żmien dejjem ngħidha l-istorja, kont qlajt swatch u mort naqbeż il-baħar. Long story short, ksirt ksirt is-sens la dari u sam trasi ġifieri u bajt paralizzat minn dak iż-żmien. Jiena nammirak lilek għax inti għalkemm ġralek hekk għandek kuraġġ kbir. U bqajt għaddej. Bqajt għaddej. Għidilna fuq dik il-bicċa. Ifimni, naħseb ċertu affarijiet per bħalissa għaddej minn situazzjoni diffiċli kulħadd. F'ċertu situazzjonijiet ikollok tagħmel naqgħu kuraġġ ehm, kultant minn jeddek eh, u tittatina iktar push. Ehm, forsi l-lum nistgħu nifmu iktar kulħadd għaliex kulħadd jgħid forsi iġebbed iġebbed l-ispaga u isek jekk ma tibqax timbotta taf li ħa tasal ximkien to a point of no return ha. Jiena nixtieq nagħmel il-kuraġġ il kulħadd biex għalkemm għaddej minn żmien diffiċli kulħadd jibqa' pożittiv għax fil-ħajja għat il-ħajja mhix line straight. Il-ħajja hija waves li daqqa 'l fuq daqqa 'l isfel. Jiġifieri once li int inżilt, inżilt, inżilt, inżilt, xi darba oħra ħaterġa' tibda tiela. Ekku, jien għandi ħabib tiegħi jgħidli l-bieraħ ma jistax ikun aħar minn lum. Mhux hekk? Issa, ismani, u ħana u bdi. Mela nistaw nejdu il-blata tal-bajda u s-sewda hija jibsa. Imma sabet oħra iktar jibsa, mux jibsa sabet lilek. Isma diġi. Grazzi klib. U minn Triq il-Bajda u s-Sewda daqshekk, però mill-ġimgħa d-dieħla ħa tibda l-kompetizzjoni l-ġdida tal-Infrastructure Malta. Ekku, fil-fatt, das-sajf ħsibna biex naraw liemhu l-isbaħ post fejn il-Malti jmur jgħum. Malti, insomma, jista' jkun xi ħaddieħor ukoll. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tinnominaw dan il-post. L-ewwel wieħed li jinnomina dak il-post se jkun l-ambaxxatur ta' dan il-post partikolari. Issa, jekk dik il-persuna jirbħilha il-post tagħha, ħa nkunu qed nagħtu rigal lill-ambaxxatur. Li għandu x'jaqsam mal-baħar. Mela vvutaw.